All right. Um, Yembiksa, uh, the acting general secretary of the NPP and uh, national organizer, uh, Yenia John Buedu, said that's the thought of the NDC. But um, ansa na no yɛnim sɛ eh, nansa nneɛma bebree akɔ so of course na no eh, na nansa na ɔno ankasa wɔ flagstaff house nkɔmɔ a sɛntwerɛfoɔ ne president di ɛne Eh, reactions aba no nyinaa no yɛne eh, owura john boadu bɛtumi adi ho nkɔmmɔ gyebi yɛmɔ ha mo akɔ abɔ mogye wo so na mo ho te sɛn nyame adom yɛ ho yɛ nanso ɛ nyame adom bɔkɔɔ yɛda ase awiaberɛ yi na adwuma mu ne ɔhonam mu te sɛn bɔkɔɔ deɛ na mu yɛ afa biribiaa deda din Nyame adom. Yɛda ase.
Uh, yɛnhyɛ aseɛ mfiri ha na no uh, na nnansa na uh, wowɔ flagstaff house wɔ abankɛseɛ mu bi uh, nkɔmmɔ a ɔmampanin ne yɛn nsɛntwerɛfoɔ a ɛbɛhyia wo no diiɛ no uh, wankasa na wote mu bi uh, yɛbɔ ne tɔ fa uh, saa dwumadie no nkutahodie a ɛkɔɔ so ne ɛfiri uh, nnura bɛsi nnɛ reactions aba mu no uh, general wankasa sɛn na wafa no afa
Yo, meda ase. Ɛ, ɛ, me tiatiefo nyinaa. Ɛnsɛ president nkitahodie a ɔne mediafo di, especially Fourth Republic yi a President Kufuor hyɛ aseɛ no, over the period no, emu atintim. And every saa meeting a yɛyɛ nyinaa no, there are reactions. either president ka biribi a obi anyɛ ne dɛ anaa wakɔ keka biribi a ebi obi ani angye ho but I think sɛ over the period no improvement aba mu na ɛno nti no me ankasa nso mete hɔ na mehwɛ mo nso mediafo and I think that generally you people were satisfied about the way the president handled almost all the issues. as to opposition ne obi a sɛbi onyae na anka abaeɛ anyɛ yie deɛ ɛyɛ fɛ sɛ dɛn koraa ɛnyɛ me fɛ nti ɛno mo deɛ we should expect sɛ you have some of these comments and get people who have disappointed their party people to be speaking just also to keep them in the in the limelight ɛno mo say deɛ we can ignore and look at the major issues a affect yɛn as a people because it's it's it's, it's strange. Asempa FM. ndc fo a ɔmo na ɔmo se hwii ni hɔ ebetumi ayɛ ɔman mu gye sɛ yɛabɔ besia hwii ni hɔ o. deɛ wɔsi yɛyɛ wɔ mmaa mu asɛ ɔban ara ne sɛ yɛbɔ besia and they run the country in such a way sɛ they couldn't do anything just sɛ ɔmɔ besia because so hwɛ over the period internally generated income ɛyɛ nya almost ninety nine point seven percent yɛde tua interest payment salary and statutory payment nti nkadɛn na wɔbɛtumi ayɛ nsa abesia yɛ wɔn abɔ egu hɔ yi. Nyɛ sɛ ɔmo fii hɔ na bosea no so fii hɔ o. If you listen to them sometimes you ask yourself sɛ what kind of people are we dealing with? Because these bosea ɔmo abobɔ no some of them are due a ɛwɔ sɛ yɛtua. Some of them are very expensive. Some of them no bosea no koraa mma ɔmo tua ɛho sika a ɛwɔ sɛ yɛbɔ mmɔden try sɛ bosea no bɛba. So nti woba na sɛ wo try sɛ wo reschedule some of these deaths ayɛ sure sɛ ebedu pɛmpɛnsoɔ bi no na yɛ exposure to death no aba fam a this same people comes back to to to talk ɛɛ homa ɛno nti na baomi ayɛ kyerɛkyerɛ mu ɛɛ ɛɛ ɛɛ besia a yɛabɔ so far. Anaa debt a yɛwɔ so far no. At the end of the day no, otumi kyerɛɛ wo sɛ debt to GDP ratio no ɛnkɔ soro, ɛbɛba fam. Ɛbɛba fam because some of the debt no a wɔka sɛ yɛakɔgye besia no, yɛde tua wɔn besia a wɔbɛgu hɔ no. Some of them, yɛde tua wɔn besia no, large majority of the sika a yɛagye so far no, wɔn besia bɔne a wɔbɔɔɛ no, ɛno na yɛde tua. And some of them nso ɛnyɛ besiate na wɔn nte aseɛ. Yɛkɔɔ China baeɛ, yɛkyerɛ mo sɛ yɛankɔ especially with uh, sika a yɛde bɛma AGI bɛyɛ sɛ two billion ɛnyɛ besia on government government debt. Ɛyɛ private sector no negotiation with Exim Bank and other banks in China. Ɛna yɛde bɛbɔ private sector no besia through AGI. Nti ɛno no wotumi de ka ho sɛ Yakoba bɛsua. China foɔ yi pɛ sɛ wɔn bɛyɛ a lot of activities including mining our bauxite. Yɛse yɛn bɔ do si ɛyɛ yɛ equity. Ɛno nti no sɛ okura sika a fa bra na yɛn nso yɛmfa yɛ yɛ yɛ gudeɛ ne yɛwɔ no as an equity

sɛ na mekyɛ no nti me nua deɛ yɛyɛ no yɛ ɔman a yɛwɔ enormous potential yɛwɔ enormous resources na yɛdwen yie na yɛ ambobɔ besia a mfasoɔ mma so besia a yɛgye sika no a yɛnhu deɛ de bɛyɛ a ɛho mfasoɔ bɛba so over the period na ɛtumi atua for itself a yɛnkɔ yɛn anim. Nti deɛ yɛyɛ biara yɛ nneɛma a yɛyɛ a ɛbɛma yɛakɔ yɛn anim asɔman. Mm. Deɛ bi yɛka bosia ho asɛm yi awie a yi no uh, wo nuanom NDC fɔ yɛ press conference ansa na woba ahoma no so koraa no na me ne national chairman of the NDC wura Kofi Potofie di nkɔmmɔ and uh, per analysis ne calculations ɔmayɛ no uh, ɔmo se nea moagye ne nea moafa ho adwene sɛ munya a mobɛgye a moboaboa mo akɔgye bosome nsia ni about forty billion ghana cedis enti sɛ wɔyɛ calculation no a nkosi mfie nnan a ɔmampanin akufo ado ne n'aban bɛba na wie no na moabɔ ɔman yi ka about six hundred and forty billion do uh, ghana cedis yɛyɛ ne sɛ bia ɛne ɔman yi bɛbɔ nti ghanafoɔ nyɛ akonnwa no mfiri ɛyɛ mo nsam wogye ne sɛn

Ɛnyɛ ɔmo na ɔmo kaa sɛ they have the capacity to borrow so they will borrow. Ɛnyɛ ɔmo, hwɛ mo bɛ too nine billion debt as a country. Mo fi ayɛ no ɛkɔ over one twenty billion Ghana cedis. When did the chairman of the NDC and the NDC and its entire structure realize that debt sustainability ɛyɛ adeɛ hia? when nti kyɛ sɛ wowɔ opposition nti wobɛkasa sɛ ɛno ara sɛ wokasa because wowɔ opposition is that what it is ɛnyɛ saa deɛ ɛte ne sɛ besia no yɛka sɛ wobɔ besia it depends on your ability to pay back ana meba

billion na meboa but onim sɛ bisa no sɛ onim sɛ total deɛ ɔno ankasa aka sɛ yɛadwen ho sɛ yɛbɛbɔ ɛne deɛ yɛabɔ no bisa no frɛ no san bisa no sɛ emu ahe na ɛde atua wɔn ka wɔn bɛsi abɔne na wɔn bɛgu hɔ no bisa no emu ahe na ɛde atua wɔn bɛsia na wɔn bɛgu hɔ no. Wɔtumi bɔ bosea na bosea no sika no mmae na wɔtua ho wɔtua ho nsiho. These are the people we are dealing with. So I'm saying sɛ da bɛn na NDC foɔ hu sɛ ɔbɔ bosea ɛtumi gu ɔman no. Yɛaka akyerɛ ho sɛ and doctor kasa yi wɔn te sɛ by the close of the year no yɛdɔ sustainability ratio no. ɛbɛda fam. Wɔn a anka dze ɛkɔ soro. Wɔn a within just six eight months no yɛ death sustainability ratio e e increase bɛyɛ sɛ eight percentage increase within just eight months. Edu baabi every month no ne ɛwɔ sɛ yɛsesa sika over three billion ebi tua yɛ ka. A economy no nso ɛyɛ expande. Ɔma te aseɛ sɛ besiabɔ nyɛ a wɔn nka nkyerɛ yɛn. Na na yɛ ka akyerɛ wɔn sɛ wɔn rebɔ besia but they were not expanding the economy. Ɛno na ɛma yɛ debt sustainability ratio no mba fɔm. Afei deɛ wɔma te aseɛ. Sɛ wɔma te aseɛ wɔn nka nkyerɛ yɛn na yɛ kum sɛ afei yɛne nkorɔfoɔ yɛ argument afei wɔn nyinaa te ase. Dɛn kɔba no sɛ ɛnnɛ mewɔ aban mu a mɛbɔ besiabesea bɔ ɛ ɛyɛ mebɔ opposition a irrespective of whether opposition ɛ ɛ me other opponents no wɔn besia no ɛɛboa mo ɔman no atu mpɔn because sɛ ɛnnɛ mewɔ opposition nti no me against besia is that what you are talking about? Mm. We spoke against it because we thought that

rising from close to thirty six percent to over seventy two percent nti nyɛ sɛ wote dase abere anam nso ma ma mo kora so because baomia ɛyɛ eh, eh, analysis of baabi a yɛrekɔ no ɛnyɛ no nti mo nso mo yɛ bi bɛwura sɛ mo te aseɛ.
Debbie afei yɛmfa yɛn ani nkyerɛ other issues a wɔn raise yɛ um, on security uh, ma me nkan portion wɔ ha nfa ma wo uh, this is the owura kofi potofi ɔse very credible intelligence reaching us has it that a lot of armed robbery and killing on hardworking police officers is being done by militant goons

Ɛmo vigilantefoɔ no bi na ɛkɔkuu no. Woka sɛ fa Ɛkaba. JB. wonim sɛ asɛm a ɔmake wo ankasa a wote hɔ yi wobɛtumi aka akyerɛ kofi pɔtɔfo ne ndc sɛ ɔboa you can do so wobɛtumi aka no sɛ biara bi a wo woyɛ referee nti no wontumi nka but you can tell him in the face sɛ asɛm a ɔmatwerɛ no ɛni foundation biara ɛmboa ma ɔma ntu pon ɔno ɔno yɛkɔ talent by election yɛkyee na ak 47 wɔ ne kaa mu ɔno yɛkɔ wúdà kɔ Taraba East regional police administration yɛkyee ɔno na na ɔno no ɔno na ɔyɛ police ni anaa ɔyɛ sogya ni ɛna akyire na AK 47 ɛwɔ ne kaa mu bɛsi nnɛ yɛanka nkɔsi baabiara nti ɔno bɛka kyerɛ yɛn sɛ violence ɛnɛ na aba na AK 47 na ɔde kɔ afuo mu anaasɛ ɔde kɔku anoma by election kɛkaeɛ kɔ ɔno chairman of the NDC na AK 47 ɛda ne kaa mu a police kyee no meboa. Nti ɔman a yɛ over the years yɛayɛ democratization of violence ɛbɔ ɔman mu ha ne impunity a nkurɔfoɔ de yɛ nneɛma yɛnim abere a wofa asutifi hɔ zone hɔ brɔn afo zone a aberanteɛ yi a Collins Dada nua yi na aba bu nkorɔfo, ɔno ankasa n'anum tuo ku nkorɔfo. Na Tɔtɔfe no na ɔwɔ ɔwɔ Togo anaasɛ ɔwɔ Nigeria. A ɛhɔ no, me ankasa menim waba a waba ataake me ataake police Asempa FM. a ɛnkɔsi hwee. Me ankasa me ankasa a ɔwɔ no ɔmo nim. Wo take control of the place otumi bɔ police aso police ne ho kwan sɛ ɔbɛka biribiara wo tee sɛ NDC take action against n'aba before wo tee bi da wo tee sɛ NDC as a party ebi ɔma no po ɛkasa against saa deɛ no yɛnyɛ ɔman mu ha na though then regional minister Nea nokware a ɔwɔ ne nkyɛn koku obi a, yɛbɛkyere no wɔ ne mpa ase wɔ Nkran. Wote sɛ NDCfoɔ ka biribi fa ho. Yɛni Ghana ha na ewia ketekete mmeranteɛ nnum yɛku wɔn before the police wɔ Agbogurohyi. Wote ho asɛm sɛ yɛka kɔsii sɛn? Yɛni Ghana ha na yɛkɔɔ Say for ne by election NDC ni NDC ni ankasa ekura tuo ɛtoo bɔ nye Frimpong Boateng obefii hɔ a yɛde nkwadaa eguu kaa mu from Chifone to Yendi ɔno ankasa yii n'ataare operate wɔn a nka nkwadaa no wu yɛ na yɛdu pɛmpɛnso a yɛn yɛ take decision sɛ yɛmma criminal actions of anybody even if it is an entity person sɛ criminal a ɛyɛ criminal a yɛbɛ take ho action and you have done it then they say have never done that before they have no record to prove sɛ ɔmo nkɔfoɔ yɛ nneɛma bɔnne a ɔmo wɔ ɔmo wɔ akokoduro po to speak. against it. Yɛ deɛ we've gone beyond speaking against it and making sure that the law takes its course. Ɛna mi ba, the our record is clear. Nti sɛ NDC ni dane ne ho bɛka sɛ ɛɛ sɛ ba wa ahwɛ koraa this only fair shot to say sɛ ɛyɛ NPP ni ne koku ɛɛ ɛɛ Major Mahama. Ɛna mi ba, sɛ initially koraa I say this get akɔ kaasa. Nyansamu a wɔde guu no so ara nti na wɔkyerɛ wɔn press conference a wɔahyɛ da ayɛ silent. These are people who are not ready to help this country to move on. These are people asɛm a ɔkan san kan bio na bi sɛ obiara because woyɛ mamani papa a good citizen of this country na wɔ intelligence sɛ NPP foɔ na ɛhyehyɛ aseɛ na yɛtoto police foɔ tuo anaasɛ biribi. What do you do as a responsible uh, organization and a responsible citizen? Who keep you now the press conference? Eh? Do you see a fair police? I'm arrested NDC chairman because our information about ọmọ kuku police for an ask no yɛ didi and only ọmọ nya information kɛkɛ. Otumi ehu ọmọ ehu sɛ ọmọ yɛ NPP foɔ. yɛka sɛ yɛnkyere ne yɛkɔkye no ase maka sɛ victimization ana mbɔ a hmm. yɛankye ne nso a na kyerɛ sɛ yɛ allow responsibility to tribe
ɛtumi bɛn dɛn nti didi a kaba yɛnyɛ ne dɛn ɛnti mu bɛn ne dɛn wowɔ panyin wɔ ɔman mu ha ɔsɛ wɔ intelligence of ɔmo a ɔmo kuku polisifoɔ they will decide rather to organise the press conference saa panyin no a ɔyɛɛ press conference no ɔde tuo to ne kaa mu AK-47 a ɛnyɛ for the use of private citizens ɔtumi nya sogyafoɔ ne polisifoɔ tuo de to ne kaa mu de kɔ by election wɔamfa nkɔ afuo mu wɔamfa nkɔ wɔ by election kɛkɛɛyɛ no ɔde kɔ ɔno no yɛ nipa papa a ɔwɔ saa intelligence no na yɛwɔ security agencies wɔ hɔ wontumi mbɔ wɔn amaneɛ nti wei deɛ ebi a friendly visit by the security agency sɛ ndc foɔ wɔn nso mo wɔ information and intelligence of nkurɔfoɔ a ɛrekuku polisifoɔ anaa anyɛ saa na ɛyɛ no kaba.
Mate JB. Afei, one other issue nso wɔn raise ne sɛ, eh, ɔmampanin Akufo Addo ɔbaeɛ otu kwan saa na kwantuo no a otu no, they have reason to believe sɛ eh, ɛyɛ pɛɛdiɛm ɔgye na wɔn baeɛ wɔn baeɛ no pɛɛdiɛm a na ɔmampanin Mahama wɔ hɔ no mo sesa no nti they want to know ɔmampanin Akufo Addo otu kwan ne pɛɛdiɛm a ɔgye nso ne so far pɛɛdiɛm dodo a wagye mo bɛka kyerɛ. Eh, kaba. Sɛ amammuo sɔn na ɔbɛ rise ara adu president na wakwantuo pɛ deɛ mpɛ ma watu kwan. Sɛ saa na wɔn fa akyerɛ anaasɛ dɛn? Sɛ president a waba yɛwɔ yɛn neighbors a train trading amongst ourselves no ɛyɛ difficult even understanding Our cells as being in one group te sɛ ECOWAS ne nneɛma no yɛ difficult a ɔpɛ sɛ establish good relationships ɛno largely nti na wɔtu kwan ebi a UN asɛm ɛwɔ sɛ ɔkɔ ebi a invitation a ɛho hia nka mehu yie na nka wɔn bɛ na wɔn abɛka sɛ o akwantuo wei a president tutu yɛ na nka ɛho hia koraa ɛni sɛ nka ɔkɔ.

uncertainty anaa. na ne nyinaa ne sɛ wɔn se ɔmampanin akufo ado anigyeɛ ahu ɛti ɛɛ saa akwantuo bebrebe ne ɔbaeɛ party ahodoɔ a wɔyɛ ɛɛ baako koraa no wɔn se ne jacket bi a ɔhyɛ ɔkra firi london na ɛde baeɛ eti gyina na ɔgye n'ani ghanafoɔ brɛ no ɔhu wɔn te. ɔde fi london a ɛyɛ bɛta sen ɔbɛgye ɔbaa jacket ahyɛ ɛyɛ bɛta sen sɛ ɔbɛgye ɔbaa jacket ahyɛ Because appearance is very important. Sɛ wakɔ na ebi a wohyia panyin from other country na mo ayɛ discussion for ebi a support for your country na bɛrima wohyɛ ɔbaa akaba. Na woka biribi obetie. Na kyerɛ sɛ medi ma akaba na ade bɛba mu yi anaa? Dabi nyɛ wo.
Mepa kyɛ sɛ sɛ woka government delegation ho NDC General Secretary na mmaa kaba na wohyɛ nti woka biribi a nipa kɔ ne ne kasa na obetie ɛn nti sɛ ɔimpɔto kaba ɛna ɔimpɔto jacket ɛyɛ jacket papa from last na ɛyɛ better since ɔbɛhyɛ mmaa kaba ɛde etu kwan akɔ negotiate. And I think that it is it is a drain on our economy. It's a drain. It's a disgrace to this country for us to have had such a government. Uh, obenya nkɔfoɔ mpanyinfoɔ a wɔn di ɔman n'anim a wɔn hyɛ mmaa kaba na wɔn de akɔyɛ negotiation. I think that it is not proper. ɛno no o kan ano akyerɛ mu ahwɛ obi bɛka sɛ mema asɛm na o kan no. dabi mi
sɛ o ka bɛyi deɛ mmarima kaba. mmaa deɛ nso ka ho bi. mmaa kaba.
na wobɛhyɛ na ɔde akɔyɛ negotiation mengye ne te ɔman no anim nti sɛ president ɛbɛ impɔto kaba anaa jacket a ɛɛfɛ a ɛbɛte ɔman no anim a ɛyɛ sɛ deɛ ɔbɛsɛ mmaa kaba Dabi, eh, ne korakora no, Owura Kofi Potoffi, eh, nkasaeɛ ne ɛnɛ press conference a ɔne Ghanafoɔ no yɔɛ no, ne nyinaa no ɛyɛ akyerɛ sɛ, eh, ɔmampani Akufo Ado baeɛ na adwuma no ɔhu so. adwuma no wɔntumi nyɛ eh, ntorɔ na motwaeɛ na modeɛ abɛbu wɔ man ɛno na Ghanafoɔ gyinaa so to aba maa mo ɛnɛ ɛto adaadi adwuma no motumi yɛ anaa montumi nyɛ. Ɛkaba sɛ na meka kyerɛ no Baabi a na ɔman no rekɔ no, nyɛ yɛn a yɛbaeɛ a nka te sɛ ebia na nneɛma ayɛ worse in this country. Uh, to the extent sɛ yɛankasa ho akyere yɛn na yɛgye besia etua besia ka all the time. Deɛ yɛka kyerɛ Ghanafoɔ no sɛ sɛ yɛba a yɛde fund bɛba a every one every constituency ebenya one million dollar sika de aboa mpuntudwuma wɔ kɔnsen. Yɛgu so a yɛyɛ yɛbɛyɛ a ɛho mmara yɛde akɔ parliament anaa meboa yɛse akwaraa ɛni sɛ yɛwɔ ɔmaa mu a obi nkɔ school because ɔni sika Nti yɛfiri SHS no yɛde bɛba September yi yɛrehyɛ ase with the new entrance yi yɛrehyɛ aseɛ. Ɔno ameboa? Economy no yɛse besia tantan a ɛma yɛn ho kyeree yɛn wɔ ne tua mu no yɛbɛsesa. Nyame adom no by close of the year no yɛbɔ mmɔden renegotiate some of ɛka bɔne na wɔbɔ gu wɔ no bebree wɔ hɔ a yɛtua ayɛ sure sɛ yɛn ho nkyere yɛn bebree na ɛbɛfiri yɛn na yɛnya sika kakra de ayɛ adwuma na ɔman atu mpɔn ɛka a wɔbɔɔyɛ contractors a wɔma wɔn contract a abere a wɔn ne sika wɔ hɔ hmm woba woba tɔ a tɔ hmm. for the past five years wɔn nyɛ account one koraa sɛ audited account wɔn nyɛ ebi da na ɛka a egu tɔɔ no te sɛ ayɛ asesem wonim sɛ wɔn budget wɔn budget a wɔn yɛ for twenty seventeen ɛn wɔn budget a wɔn yɛ for twenty seventeen wɔn budget no kyerɛ sɛ. twenty seventeen ɔbɛbɔ ka three hundred million dollars ɛyɛ eh, three hundred million ghana cedis deɛ ɛɛhi wɔ mu a ɛkan wɔ mu koraa ne sɛ they didn't even provide food note to indicate akoro nti a wɔbɛbɔ ka three hundred million ghana cedis a year atɔ saa ka wɔn abɔ gu hɔ wokeka bom a is around in the energy sector no you are going entering the region of two point five to three billion dollars ɛno na yɛredwen ho ɛkwan bɛn na yɛbɛfa so a because saa three billion dollars yi expose to yɛ commercial banks no ɛma wɔn working capital no ɛwɔ fam. ɛma private sector ntumi nnya desua wɔ hɔ mfa nkyerɛ wɔn adwuma ɛno na yɛpɛ ho sika yɛde energy yɛde energy levy ɛreba yɛpɛ ho sika yɛtua saa wɔn ka na wɔn bɔ gu hɔ no yɛtua na these energy institutions no ayɛ free ɛtumi provide the service for which they were established. Ɛno na ɛka ho because of yɛn nneɛma pa nti na yɛtumi nyaa saa two point two five billion dollar uh, uh, local domestic debt a wɔn tua in dollars no because of your decision tie kaba tie mi yie. mi tie o paa. because of your decision to buy such a large funding for government nti no. Ama for some time no government nkɔ local market no mfa treasury bill treasury bill bebree nkɔ ncompete with the private sector ɛno na aboa na treasury bill rate no afɔlo a ɛbɛ ɛwɔ bɛyɛ sɛ eleven point two percent because sɛ government yɛ major player Wotɔ treasury bill nso a ɛn almost zero risk sɛ wobɛnya osika so na ɛbɛkyerɛ no nti sɛ government bɛ mu no ɔno ɛrebɔ besia no bi a rate no ɛkɔ soro but because yɛtumi taking major decision of getting serious money from outside a ama government ho atɔ na ɔmba treasury bill market no on a daily basis no ɔma bill no afɔlɔ ma seesei ara no banks no tumi nya ahoɔden de support local business. That's what we are talking about. So, ɛno no NDC foɔ no nka wɔn bɛyɛ dɛ na wɔn ayɛ bi. Adwene no koraa nyɛ adeɛ ɛbɛbɔ wɔn tirim. Ɛmba koraa na wɔn wɔn adwene ho sɛ wɔn bɛyɛ bi. Deɛ wɔn nim ara ne sɛ yɛrebɔ besia, yɛrebɔ besia, yɛrebɔ besia na yɛde ma wɔayɛ bi, yɛde ma wɔyɛ yɛde. That's all that is. Enti yɛbɛtua wɔn bosea bɔne no a wɔabɔ agu hɔ no, yɛbɛtua ne nyinaa ama wɔn, na yɛayɛ free, yɛatumi ama ɔman no atu mpɔn, na nneɛma a ɛno maa Ghanafoɔ to aba ma yɛ. Ɛno na ɔno hu no sɛ yɛkɔ daadaafoɔ Ghanafoɔ anaa yɛ yɛkɔ twa ntorɔ no. There's no lie in all the statements that we, and we are going to deliver. Nyame adom nti no, yɛka sɛ bɛyɛ biara no, yɛbɛyɛ. Four years ni ndu no, na yɛ brɛ bebree ne akyerɛkyerɛ mu wobɛhu nsɛm a yɛka ase yɛbɛyɛ no one district one factory project no it's on course a yɛbɛyɛ nti mi nya kan sɛ ɔmo nya abotire de you have a very long time to look at what government does and ɔmo ɛtena position no so akyɛ nti ɔmo nya abotire they only don't have to look at themselves as leaders a ɔmo disappoint ɔmo nkɔfo ɔmo nhwɛ. sɛ in the future no ndc no ɛmu bɛ dan reorganize wɔn ho bio maybe they want to bring John Mahama back ah why not what are the implications wɔn eh, nso no wɔn party foɔ no ayɛ sɛ wɔn bɛtu wɔn ɛnyɛ hwee wɔn mpɛ foforɔ mmra na afei no yɛtumi raise debate no na nkɔba ne sɛ responsible opposition bɛka sɛ ɔwɔ intelligence a ɛkyerɛ sɛ ne opponent a ɛkuku nkɔɔfoɔ na ɔbɛyɛ din a ɔmfa mma authority a ɛwɔ saa duty to to to to make sure sɛ saa ma dɛn na ɛkyerɛ sɛ ɛnyɛ ɔmo koraa na ɔmo kuku nkɔfoɔ deɛ ɔwɔ keken deɛ ɔkeken because saa nipa na ɔkasa ayɛ ɔredi press conference ɔkɔ by election koraa ɔde AK forty seven ɛto ne kaa mu. JB, ne korakora no, um, uh, and uh, well, press conference and as Nora Harina Idrisu, minority leader, the assembly to ja. Uh, or say, near maybe a cost electoral commission, ne binumu pese, ye pamo ma me Charlotte say free hono. MPP, any president Kufado, Moshasye, Mona mo pese ye pamo ma me free or and don't go there. Eh, Mona Moshasye, and I'm person pamo Charlotte say.
yɛkyere sɛ
jebi wadaro ma mpatsɔ gyina yie ma me na wahoma no twitwa si. beebi a mewɔ a medwane a me ne wo kasa. Ah, mpatsɔ mete wo nka yie paa mpa kasa. Mm, mese
sɛ ndc foɔ wɔn gye wɔn ani to electoral commission so aa wɔn lusu pɔtɔɔ no meka sɛ wɔn bɛsesa na wɔn ahwɛ kwan bɛfa so a wɔn bɛ organize wɔn ho yie na wɔn take the destiny of their party into their own hands rather than rely on a third party for their survival yɛn wɔn choose to electoral commissioner. Ekyuusu nkorɔfoɔ koraa we won massively hear that and yɛ winni over one million votes obi ɔwɔ opposition as against the sitting president na sɛ ɔwɔ hɔ yɛ na yɛ winni yɛ yi na afei na yɛbɛha yɛ ho wɔ ne ho. Well, listen, a polling station asɛm o. yɛ concert a yɛde kɔ election mu no ɛnyɛ ɔmo nhui sɛ. nti nyɛ mo na mo hyɛ aseɛ ma yɛ yɛsi yɛn pam maame charlotte sɛ yɛn pam yɛn pam no no. a meti hɔ yi anaa npp yɛ wɔ adagye sɛ yɛkɔ pam charlotte sɛ ne ɛde ara na edu so akɔ hɔ anaasɛ yɛde yɛde pɔtɔfi akɔ hɔ ɛno nso nkyɛ sɛ sɛ obi wɔ biribi egensi obi wɔ n'adwuma a na ɔmo ankasa ɔmo ankasa nanso yɛn wɔn ante sɛ electoral commissioner. wɔatwerɛ mr chairperson of the electoral commission wɔatwerɛ letter sɛ one of her commissioners no sikasɛm di nti ɔnkɔ leave ma ɔno nso sɛ ɔnkɔ leave ɛno akofo ado na ɛyɛ anaa john boadu na ɛyɛ ɛn ana ɛno deɛ ɛno deɛ ɔmo a na ɛyɛ nti if obi nso wɔ hɔ na ofili sɛ biribi ni na wa na democracy na ɛyɛ kan ase ɛne sɛn. Sɛ wowɔ hɔ a, na obi wɔ biribi wɔ fa ho a, wonni ho kwan sɛ wobɛka anaa wobɛ petition. Is that what you are preaching? Nti me nua, yɛn no yɛnhyɛ dɛ nyɛ adagye for that because yɛnim baabi a power no wɔ. Power no baabi a ɛwɔ no sɛ yɛbɛyɛ nneɛma pa abere a yɛato aba ama yɛn na yɛasatisfy nkurɔfoɔ a wɔn ho hia wɔ mmaamua sɛ yɛbɛ satisfy wɔn, yɛ satisfy wɔn yie na yɛ strengthen yɛ party no na party no atumi abɔ aban no na wɔyɛ deliver. Edu campaign berɛ nso ɛno nso yɛ different strategy so no nso ɛno nso no yɛbɛyɛ. Nti wowɔ opposition nso a you must also be responsible opposition. Menkyɔkyɔ nneɛma biara na wasɔre kɔ. So kyɔkyɔ keka nsɛm biara na ne ne yie. Okay, I don't think that that's what you are looking for. Bɛno nso so kyerɛ sɛ sɛ obi de petition ba na ɛho hia sɛ ɔsɛ ehwɛ mu a, ebɛhwɛ mu. Obiara, nobody is above the law. Acting General Secretary, National Organizer, NPP. Uh, eh, JB, you better say, we are brave. Kaba, Miss Nida, Ora John Boadu, NIT, Acting General.